Wel, yfory ydi diwrnod y llyfr, wrth gwrs, ond heddiw 'ma, yn Theatr Felin Fach, mae 'na 220 o blant wedi dod i weld sioe lyfrau arbennig iawn, gyda rhai o awduron gore Cymru. Felly, heb oedi rhagor, mewn â ni! Dinosaurs yn cŵl. Na, na, fi'n licio hwnna. Ro'n ni'n neud sioe arbennig heddi gyda nifer o sêr y byd llenyddol yy yng Nghymru. a chance i'r plant dod allan o'r dosbarth a jyst cael eu bywiogi, cael eu ysbrydoli a cael sbardun i dychymyg rili a cwrdd â awduron, darllenwyr a beirdd. A ma'r sioe yn cynnig lot o gynnwys yy wahanol yy yn ymwneud gyda llyfre darllen so ma' gyda ni cangeneddi, ma' gyda ni yy straeon o ha- hanes Cymru, ma' gyda ni darlunio fyw yn digwydd ar y llwyfan so ma' digon ra- darn pawb gobeithio. Mae'n jyst yn gyfle grêt iddyn nhw cwrdd ag awduron, falle, dyn nhw ddim yn neud fel arfer a ti'n cael eu cysylltu a fel rannu yr hwyl a'r fatha pleser mewn sgwennu llyfr a creu llyfrau gyda plant a ti moyn nhw fatha ysbrydoli nhw i bigo'n lan i ddarllen ac i mynd ati i greu straeon ei hunan fyd. Yr un sy'n mynd mewn i greu llyfr yw arlunwyr comedïwyr, archdderwyddon, uh, beirdd, awduron. Mae yna lot o hwyl a lot o waith caled hefyd yn mynd mewn, ond hefyd iddyn nhw sylweddoli bod nhw'n gallu gwneud hyn rhyw ddydd gobeithio, achos da ni angen pobl greadigol yng Nghymru sy'n gallu gwneud bwoliaeth uh, o hynny. Felly mae yna, mae yna rhyw neges gyd fel yna o ran y diwydiant creadigol yng Nghymru, dwi'n meddwl. Mae'n creu rhyw gynnwrf a mae'n ma yna fatha buzz o gwmpas llyfrau, darllen llyfrau Cymraeg, felly mae'n Mae'n gyfle gwych i'r plant, ti'n gweld nhw esu eisiau llofnod a eisiau cwrdd â'r awdur a beth gwych yn dweud. Be nes i wir fwynhau heddi oedd amser nhw'n tynnu lluniau a o'n i'n rili hoffi Mister Davies. Nes i really um, mwynhau y rapio, oedd e'n briliant. Nes i mwynhau um, arlunio Hiwaron a ges i llyfr hwyl y lolfa. Nes i mwynhau Hiw Aron yn arlunio a ges i'r horwth. Nes i mwynhau Hiw Aron yn arlunio oherwydd yn doniol a fi wedi prynu y horwth. Wel, i fi mae'n mor bwysig achos dyma fy nhro cyntaf i wneud hyn. Felly, um, mae mor bwysig gael rhyw fath o ffena siop, deg gwir, i fynd at blant yn uniongyrchol a dangos be ti 'di bod yn sgwennu achos ti'm yn ca'l lot o gyfle fel arall, felly ma' 'wn yn grêt jyst i gwrdd â plant wyneb i wyneb. Mae 'di bod yn ysbrydoliedig iawn i'r disgyblion meddyg i ga'l gw- cwrdd â'r awduron 'ma a gweld sut ma' nw'n mynd ati i greu llyfyr, i arlunio'r llyfyr ac hefyd shwt i greu cynghanedd A a gafoch chi yy funud o enwogrwydd hefyd yndo wrth gwrs? Ie do, bach yn annisgwyl, tra bod y bois yn creu creu darlun o o bwystfil, yym o'dd angen enw ar y bwystfil a decidon nw taw Mister Davies o'dd enw y bwystfil felly yy sai'n gwbod os yw e'n debyg neu yy gadewai i chi benderfynu. O'n i lico Huw am tynnu llunie a Eirin o'dd e'n itha ffynni efyd. Dy sioe di! Yy wel hilarious di'r gair dwi me'wl o' 'na lot fawr o chwerthin doedd? Wel fe gethon ni y prifardd frech! Nath rhywun ddweud y gair rhech ac fe gafon nhw'u cadeirio am ddweud rhech, felly be well, ynde? Be gewch chi well, ie, diolch yn fawr. Diolch i ti. Nes i ymwynhau Myrddin ap Dafydd yn siarad a nes i prynu Stori Cymru. Mewn cymdeithas fatha sgynnon ni yng Nghymru, maen nhw'n cael y fraint o wneud hynny, felly. Maen ma nhw'n gweld nid enw ar lyfrau, ond mae pobl go iawn dyn nhw, ac, ac wedyn maen ma rhywbeth yn braf iawn i nina hefyd, cael cyfarfod y plant a clywed ymateb nhw a be maen nhw'n hoffi ag ati. Wedyn mae'n gweithio ddwy ffordd. Wel, bwriad heddiw ma oedd i ysbrydoli mwy o blant i ddarllen. Ac, ok, dwi ddim yn blentyn dim mwy, ond 'dach chi'n gwybod be'? Yn sicr ma' nhw wedi fy ysbrydoli i i ddarllen mwy. Felly, esgusodwch fi, dwi'n brysur.